Хәерле көн, милләт! Менә шулай беркемгә дә әйтми генә, бер генә көнгә, бәйрәм хөрмәтенә Шакировлар утарына кайтып килергә булдык әле. Монда тормыш үз җаена тәгәрәп, хуҗалыктагы кичке эшләр турысына җиткән иде инде. Шуңа 7 март бераз кич утыру, киләсе көнгә планнар кору белән төгәлләнде. Камераның үз микрофонына яздырылган тавыш сыйфаты өчен гафу итегез, башта гына начаррак та, яңа микрофоннарга күчкәч, җайлана ул шушы видеода ук. Әйдәгез, икенче көнгә, төрле кеше төрле якка таралышкан вакытка күчик. Теге чуагы тишек ди. Чуагы тишек, ул артык шулай булган инде. Чуагы тишек атанмын ди. Шуннан менгән ием ди.

Булган чалбарларны болай итер ушуга итеп газим белән. Ярау өчен инде ул. Нәрсәгә ярый? Мин сиңа ушып әйттемме, итмәдемме син чалбарыңнан? Нәрсә ни эшем бар минем? Булган булдыгыз инде шунда. Менә шул ишекне дөңгердәтеп жапмаса икән. Ул башыңа гына суккан шикелле теге икенче этажда җоклаган бүлмәдә. Шул миңне.

Кайчаннан бирле җыри әле? Эшемә тотына алмыйча торам.
Авылга кайту ниндидер эшкә атап кайту булмаса да, анда эш һәрвакытта да бар. Сарыклар ишәя, бәрәли торган вакытлары бер сортыннан берсе бәрәләп торалар. Шуңа сарык лапасында калган дүрттән бер өлешен, бүленмичә калган дүрттән бер өлешен бүлеп бетереп ята инде Алмаз абыегыз. Анда да бераз булышып, җөпләп бетерәсе бар. Эшнең икенче өлеше гаражда. Чигән абыегыз Инде берничә көннән бирле тыпырдый. Трактор ягына чыгарга. Болгар ягына инде бу. Төзәтәсе урыннары бар әзрәк. Отработка белән эшли торган мич бар. Шуны кабызасы. Лапаска чыкканчы ул эшне хәл итәргә кирәк. Мин эшли торам, ди ул. Ул эшне менә калдырырга ярамый.

Урын булмагач, башта менә монда күчердек. Тиз генә. Баллистага шикелле коридорга. Карантин.
Карантинга. Шунда инде аптырап тегесен ясап куйган идем. Асын кертеп куйган идем, асы бәрәләмәде. Монда тагын берәү бәрәләгән, менә бусын тагын карамалап куйдык. Хәзер инде менә моны ясап бетереп, асын моны әсеп, тегесен постоянно кала торган була инде шунда. Берәм-берәм кертеп торырга. Әйе, бәтиләрен карый үзем. Алайса. Алайса бәтиләре жоғалып бетә, берле генә булса ярый. Бу бәтиләр тегеннән таба алмый һичберсен берсе. Соңга әйткән бәт ни инде ул? Пока дип ясап куйган әйбер. Болар кайчан алар ашап киттеме инде? Буйгалы ясам ери болар болар. Әй, оныттым да инде кайсы язылган инде тегендә. Юк, ими ашыйлармы, нормально өчесе. Ими ашыйлар үзе.

Шунда икенче киңгә берсе үлде, абитка берсе. Ансының берәү генә калды. Алсы да аны күзе әллә ишәгән әле. Ул карт сарыкны кем әйткәндәй жәлләп булса да кыскап эше булмый инде. Аңа инде ун яшь бардыр, булса.
Шуннан да арыттас түгел. Юк инде, аны кая инде ул. Эшне бәрәлә ул сарык инде. Ничә яшькә җиткәндер, сиксәндәдер ул.

Яңгырарак. Ана шулай итеп сыртын чыгара башлады ма, калмый инде ул.
Романнар шулайрак инде, аны шуңа күрә бик яратып бетермиләр. Бәрәләвен бәрәли, ишле. Калуы икеле инде. Аны тәкәләрдә роман, ана калганнарына кадәр ишән бәтиләре кара.
Менә шул теге дәү тәкәнеке инде бу. Әнә тегеләре генә каян килеп чыккандыр ан кызыллар.
Карала түгелме соң алар да аннасын? Каралмый.
О, ана агарып китә, ана монда а- анасы шундый икән аны. Әллә инде каяндыр чыккан. Икәү баралар. Берсе-берсенә тегендә әнә тагын икәү бар. Алар калган. Каяндыр кызыл тыраклар.
Бу якта бер родильный. Болар бер родильный, болар моның простой сарыклар инде. Теге кем әйткәндәй. Носки бәйли торган. Менә усында корт сарык инде моның.
Моның теге терәтеп имезгәне артта йөриме тегендә? Йо, тәтеп имезгән теге якта еще болар имезләр әле Ә бу күчтеме инде бу?
Боларны күчердек ич. Ул исән калды ансы? Ансы исән калды, ансы китте.
Менә монда ак сортлар.
Алар шундый. Болар икешәрдәме берсендә, берәү берсендә шуымы? Болар өшәри буның бөтенесе дә. Берсенеке китеп барды. Тагы шул карталыкныкы.
Бу Романга караганда өй сарыгы әйбәтрәк була кайсы вакытта. Ну болар просто сарыклар өчен ирек.
Әрсезрәк. Әрсезрәк тәлмә инде ул.
Менә болар да шул бер тәкәдән инде. Бер тәкәдән инде менә. Тегеләр нинди кечкенә дә, болары күпме? Куак дип әйтәм романның нәйдә бәти. Ана ул карт сарыкны бәт, алар алда бәрәләгән бәтләр әле.

Акбар диде. Аны үзеңә өйгә ал. Алып китерсең, алып китерсең. Әти.
Өченче класска җиттем, бер дә акыл кермәй сиңа, кызым. Алып китерсең. Ана шунда имезеп торасың.

Сарык лабасындагы микроклиматка килгәндә, суларлык, тышта плюс булуына карамастан, печәнлек ишеге һәм менә монда печәнлек авызы ачык булу сәбәпле, һәм менә мондагы тәрәзәләрне ачык тору сәбәпле, монда бик комфортно. Тынчуда түгел, Буыла торган аммиак исе дә юк, барыбер дә җилләп тора. Инде хәзер курка торган салкыннар булмый. Тора-бара, көннәр җылынган саен, теге баштагы тагын бер тәрәзәне дә ачып куясы булыр, дип фаразлый Алмаз абыегыз. Ул якта кечкенә бәтиләр юк, алар монда гына. Барыбер дә монда әле үтәле җил йөри дип әйтә торган түгел, курка торган түгел инде һәрхәлдә. Шул киләсе елга кышкы чорга инде бераз бүтәнчәрәк әзерлек белән керербез дип уйлап торабыз. Алары тәртибе буенча барыр.

Ул арада Чегән абыегыз бүгенгә тәгаенләп куйган эшләрен тәмамлап, гараждан кереп тә бара, имеш. Күңеле сораган җирен сүткән, фаразлары рас килгән, гаебен тапкан. Ул өйгә кереп юк булганчы, Волгарь яңалыкларын тыңлап узыйк. Капи мескен тыйма. Мына бу мына бу отсеклар безнең совершенно сухой булырга тиеш. Менә монда әзрәк май чыккан. Менә шушы майлый. Шуңа инде. Бормый буламы инде бу майлангач? Майлангач, менә монда фракциунда буксау әйткән шикелле. Моны аңлап булмый. Әллә автомат әкрен әйтә, әллә фракциун буксау әйтә. Шуңа инде теге нигә эләккәч, коробка бит прямый анда. Моның бит автомат булгач, гидротрансформатор да нитә. Шуңа мин моны эчем пошты, әчтем артын. Менә монда әзрәк май чыккан. Шуннан монын күп әйберсен тегениләр шакмага алыштырганнар моңа, лента алыштырганнар, куймаганнар, пружиналары юк. Менә линтларны не оттягивай, тартып урыннан итми. Тормозныкында әнә бөтенләй пружиналар калмаган, ул тормоз барабаны тиеп әйләнә. Менә кара монда май ич инде бу. Һәм сакмагы да бетмәгән әнә шул килешә аны әйберләре. Бернәрсә бетмәгән, шул майланган инде ул. Шуңа инде бу коры булырга тиеш. Бу коры булырга тиеш, монда совершенно бернинди май булырга тиеш түгел. Шуңа мин моны хәзер Сүттем. И, моның сүтүе шул. Монда әле бу әйберне беренче тапкыр мин сүтәм икән, бу орҗанга. Бу сүтелмәгән. Фәкать әнә шул линта гына алыштырганнар да сакмак. Линтаны тагын әнә турайтып бетергәннәр почти, моннан тартып чыгарып. Дөрес чыгармаганнар, и читен җиренә куймаганнар. Аста да пружиналары юк, икесе дә. Өстә берсендә бар, берсендә юк. Әйбер куя торган уны кайсы купкан, кайсы нишәгән. Шуңа мин моңа хәзер уйладым яңа линта куярга дип. Бу болтларыннан боралмаган җирен бормаганнар, күрәсезме, болтлар юк. Монда бит инде эченә җә тузан төшә, җә нәрсә төшә. Менә монда калган, тегендә юк, монда юк. Җайсыз җирен борып кына тормаганнар болар. Бар тракторист булмаган. Шуннан менә монда инде хәзер малый бар тавайны чыгарган ием. Барабаннарны карыйм, алыйм дип, менә моннан алдым мин аны хәзер аларны. Бу шуңа күрә әйтәм моны, моннан мин моны бер сәгать азапландым, моны көчкә чыгардым моннан, чыга торган түгел. Бу ябышып каткан, бу сүтелмәгән бу. Шуннан менә монда мондый нәрсә килеп чыкты. Менә моннан кара әле, күрәсеңме?
Төшендем. Менә төште.
Әнә. Әнә бусы әзрәк нәрсәдер ниткән. Әнә бусында бар. Күрәсеңме монда? Менә. Әнә кортлага. Ничек әйткән?
Бу инде качестволы, качестволы металл менә кортлага. Моны инде күрә торып, Калдырып булмас. Шуңа күрә бу стенаны, Малай Батавыч стенасын, икенчене куярым дигән фикергә килдем. Менә шул хәл монда проксием барабанын сүтеп алып, моның тагарагын мәче күте шикелле итеп җуып, чистартып, бөтен җирен карап, сорнякларын алыштырып,

Беш чистартып. Менә шуннан җыясын. Чистарткач бөтен җире күренә. Әнә теге сальникны алыштырасы бар, күрәсеңме? Аннан бик май чыккан шикелле түгел. Әнә ул бортовой ягындагысы. Менә бу ягыннан майланган ул. Һә бу якны карыйсы була, сулны чыдарны чыгарасы була минем. В общем, буны өстен, может, весь сүтеп тә бетерермен. Әле бу ягына тимичә торам, пока бу ягын

Син теге нафраксинны тарткач кына бу әйләнә башлый. Бу мертвый торырга тиеш. Менә бу майлангач, авырлык килгәндә бу шуып-шуып әйләнә дә синең өеңне туктата. Тракторны менә әле теге якка тарта, әле бу якка тарта менә. Бу коры булырга тиеш. Барабан кочаклап торырга тиеш. Ә тормоз барабаны постоянно әйләнеп тора. Ансында ана баскач кына тормоз итә ул сиңа итәргә инде. Анда инде ана Бу линты барабанга тиеп әйләнеп җөргән кыштыр-кыштыр. Пружиналары җук. Барабанга тиеп тормый торган пружиналарын куймаганнар урынына бөтенләй. Аны бер азапламаганнар алар. Үзе дисциплине буксау әйтә дигән шикелле эффект шушыннан да булган. И, менә моннан чыкты бер пружина менә мондый. Менә бу фракционныкы, тормозныкында җук бу. Куймаганнар моны каядыр бу. Менә мондый пружина кирәк, аста тагын ике пружинасы була анын. Менә алар кирәк. Менә монда анын ние бар, направляющийләре бар. Шуып йөри торган, тегендә монда китмәскә фракциюнныкы бар. Тегенеке кубып төшкән, әнә тегендә тагаракта ята ул. Шуңа инде моның белән

Аны жүріп була. Ул соқада вакытта фракцияне тартуга чаш каймак шикелле борып торырга тиеш. Бра ул үзе, но э, берәр көн эшләгәннән соң сиздерә башлады, майланды ул. Ул барабаннар майланырга тиеш түгел, ана тормоз барабаны майланмаган ан. Бу ягыннан да теге ул хәтле критический түгел, колхозда булса зриләр инде, но моны бер карап куйсан, все, бу безнең бит инде көне төн эшләмибез. Тора да тора дигән сүз. Бүтән җирендә гаеп чыкмады? Бүтән җирендә юк ич әле, монда юк. Задний устанда тавыш юк, уен гүзелдәп тора. Менә аның монда ниләре була. Менә аның астагы капкачы. Менә анда пружина дигән әйбер чыкмады безнең. Менә астагы капкач бу тигез, нин җавап куя торган. Моннан тагын пружина тарттырып, бусы инде артык карты тартмаска, менә бу тигендә эчкә кереп, линтаны Тотып тора инде, терәп. Пржина тартып маны өстендә яткызып торырга тиеш теге, шалтай-балтай йөрергә тиеш түгел, монда пржина була менә. Шул, шул тотып тора моны болай итеп. Маны өстендә ятып торырга тиеш. Ә монда инде пржина булмагач, ул синен тегендә монда сикереп, анда күпме этләмибез без аны. Менә шуларны карап, эшләп куярга иде. Ә болай.
Күпмелек запчасть инде бу? Бөтенләй белән сбор ич инде подшипнигыннан кала. Подшипнигыннан кала бу сбор инде менә байбыз. Без.
Ничә мең икән инде бу? Ну ничә мең дип, аның мең генә ниенә карап торып булмый инде, аның кара менә бу. Шлицларда бит анда бер нинди бер нәрсә юк. До того теге Нителмәгән бер нәрсә юк анда. Ә бусы монын менә бу качествы шулайрак булгандыр инде. Бу бит инде 91 нче елгы сәвит беткән вакытта чыккан әйбер. Шуңа күрә давай да давай. Бик уйлап бетермәгәннәр ахыр ул турысын. Безгә булсын дибрәк. Менә шакмаклар. Менә бу турымызныкы инде. Шушы шакмак куела инде анда. Менә. Аны ана җукасы бар, күрәсеңме? Нинди. Аны да әнә төрлечә итеп ясаган ул. Менә бу соколнан, күрәсеңме аны? Сразу сизелеп тора ул. Менә бу җуканы куеп, бу әле бу калын мон дәрәҗәсенә җиткәнче күпме җөрисен, ә моны да менә не стандарт инде эшләнгән. Менә моны шул карап-карап, аралап-аралап бу инде кәкрәйтеп кенә шул нигә куела инде. Менә бит кара моны. Менә икесен куеп карасам, берсе тар, берсе ни аны. Бусы калын. Бу тормызныкы. Ә бу 99 ниле? Тегесенеке җиделе. Ул бу тагын фракциянныкына килми әле икенче саклап кирәк булганга. Менә шуңа инде бер карап алсак, шуннан җырием. Менә бу озак җөргәч, лента дөрес булмыйча, моны авыштырып ашап бетерә дери, бер якка кыек лаваш итә торган иде барабаннарны. Менә монда барабанда бер нәрсә юк. Калынлыклары нигә дә бөтенесе идеальный әле моның. Шуңа инде тагын теге әйберләр белән ул карандагы бакырдык нәрсә, аның белән ни түгел ич инде, эш түгел. Әнә бит анда әле чыккан май күренеп тора. Мин кечкенә сукалагандагы май.

Менә. Аның бәбәй сидеге кирәк, синең теге... Ярый минеке дә. Өчле тугызлы сидеген белән буламы ни? Өчле тугызлы сидеген белән. Памперсы белән күзен бәйләргә кирәк. Әйдә менә бу әйбәтен башта, ана, чүпрәк. Шунда бар иде. Анасыныкы беткән аның. Гәрә!
Мә кем әйтте инде сиңа? Әсәне.
Сидекме?
Ничек күзен шуң белән җуалар ич инде. Шәй белән дә җуалар, ам, именно сидекне уйлап чыгардым инде. Инде менә монда шул бар әле.
Моны тиякка биреп барабыз ма инде сразу бәти? Мосын калдырып торыйк әле болары. Нәрсә калдырасың инде общий якка бәрәбез. Зур ишан тегенгә караганда әйбәт иләр. Аңа бәрмибез, хәер менә кадыйбыз да инде зур булса, менә монга кадыйбыз да, моны сүтәбез, әчәбез, чыгарабыз. Әйе.
Юк, буталмыйсың бар дип әйтә. Нәрсә буталам?
Буталмыйм мин. Мин сарык шикелле исеннән таныйм чагын.

Тагын унбиш көннән соң кабатларга диделәр. Утылгач та кадала диделәр. Шул витаминны кадарга дигәч, шул витаминны кадыйбыз. Бит врачлар шулай диде. Карап кеше. Ә?

Менә бу эшли, бересе бәрәләгән. Гөлназ туган көнне бәрәләгән.
Менә, менә бусы.
Иң беренче бәти белән үзе курылып килә.

Күрүегезчә, чын яз якынлашкан саен, табигать җанлана барган саен, авыл тирәсендә дә эшләр җанлана, активлаша, төрлеләнә. Җир чыккач, җир кипкәч, инде бу эш эшләнеп бетмәгән иде, менә моны карап бетерәсе бар иде әле дип йөри торган булмый, чөнки анда инде уңга-сулга карамыйча, кара көзгә кадәр эшлисе дә эшлисе. Бигрәк тә Шакировлар утарындагы кебек, әнә күпме терлеге булган һәм инде басуы, печәне, җирләре булган хуҗалыкларга аеруча. Шуңа күрә Алмаз абыегыз да, Фоатовна да, Чегән абыегыз да, һәркем үз ягын кайгыртып, эшләрен тәртипкә салып калырга омтыла. Фоатовның да планнары бар, аларын бүтән вакытта тагын бер сөйләшеп бетерербез әле. Бер видеога кертеп тутырмыйм инде барысын да. Уйламаганда гына бер тәүлеккә генә кайтып килү булды, әллә нәрсә эшләр эшләрлек тә булмады инде ул, менә шул буталып йөрерлек кенә булды. Алай да күңел булды. Һаман да инде теге нәрсәдер эшләп, нәрсәнедер үзгәртеп кенә түгел, бераз инде Җиңелчә генә форматта булса да, аралашып килү дә зыянга түгел. Сезнең дә күптән күрәсе килгәндер инде Шакировлар утары әһелләрен. Мунчага ягылды, Чегән абыегыз белән Алмаз абыегызның сәгать бишкә ашка барасы бар. Шуңа күрә мин дә озакламам инде, җуынып чыкканнан соң Казан тарафларына юнәләсе булыр. Әле кояш югары булса да. Шундый вакыт, шундый мәшәкатьле вакытлар. Әлегә күңелле мәшәкатьләр дип әйтик инде. Игълан буларак әйтеп үтәсе сүз бар тагын, беренче апрельдән, исегезгә төшереп узам, борын-борыны каналлары янәдән ай саен түләп бара торган, теге платные подписка дигән, түләүле форматка күчәчәк. Һәм кемнәр менә бу платные подпискага кушылырга теләми, аларга инде иң күңелле вакыттагы, иң эш күп, иң еш видеолар чыга торган һәм төрле-төрле хәрәкәтләр, төрле-төрле эшләр кергән, утар тирәсендәге эшләрендә төрлесе кергән чор, иң матур чор инде күренми торган булачак. Шуңа хәстәрен алдан күреп, үзегезне мораль яктан көйләп куегыз. Мин болай ачык форматта эшләүнең әллә нәрсә кызыгын, файдасын, мәгънәсен күрмәдем. Менә бер ай эксперимент ясап карадык бит инде. Язылучылар моңа менә моннан ике-өч тапкыр кимрәк булган. Ләкин бу Барон борыны дигән каналлар ябык һәм түләүле булган вакытта бу эшчәнлекнең файдасы ике тапкырга күбрәк иде. Менә хәзер язылучылар саны ике-өч тапкырга артты, ә файдасы элеккегегә караганда да ике тапкырга, төгәл ике тапкырга кимеде. Шуңа бик әллә нәрсә артыгын кыланмаска дип уйлап торам. Видеоларны да көн саен чыгарып барып карадым, аңа карап бернәрсә дә үзгәрми. Киң күңелле кеше, юмарт кеше, эшли, видеоларны чыгарып бара, мин акча күчереп карап барырга риза дигән кеше. Тегеләй дә җитәрлек акчасын җибәреп карый, элеккегә караганда күбрәк тә хәтта. Һәм түләүле форматта да рәхмәтләр әйтә-әйтә, платный подписка дигән вакытта инде рәхәтләнеп, аралашып, комментарийлар язып карый ул. Түләргә уйламаган, менә хәзер шуңа тагын акча түлисем калды, дип, дигән фикер күңеленә кергән кеше, тегеләй дә, болай да ул акчаны җибәрмәячәк, карамаячак инде, йә шул инде әнә кереп-чыгып йөриячәк инде ул. Шуңа үзеңнең язылучыларың, менә шул костяк дип әйтик инде, менә шул киң күңелле юмарт кешеләрең белән шушы видеоларны алар өчен эшләп, алар белән аралашып комментарийларда, шулай итеп алып барсаң, үземә дә тынычрак, күңеллерәк һәм файдалырак булыр дип Уйлыйм мин. Һәм тагын бер ягы бар, түләүле язылу вакытында карта номерын бер тапкыр кертеп күрсәтеп куясың да, шул картадан ай саен, үз көне җиткәч, ул 200 сум яки 300 сум итеп куярмын инде мин аны, ул акчаны салдыра автомат рәвештә һәм сообщение генә килә инде сиңа, хәбәр генә килә. Акча салдырылды, түләнде дип. Алай дип эшли торган сервислар җитәрлек. Яндексныкылар да, Ютубларныкы да, теге Яндекс.Музыкалар һәм башкалар һәм башкалар. Бу бик җайлы һәм ияләнелгән формат. Мин үзем, мәсәлән, хәтта ипотека түләвен дә, Ул ни дәрәҗәдә мәҗбүри түләү бит инде ул, кредит историен җүнле булсын өчен, квартираңны бикләп китмәсеннәр өчен. Хәтта шул мәҗбүри дигән түләүне дә банктан шалтыратып искә төшермичә түләмим. Менә шундый гадәтем бар минем, мәсәлән. Ул күпчелек кешедә шулайдыр дип уйлыйм мин. Һаман да теге кереп, реквизитларын җыеп, акча күчерәсе дигән әйбер, үз кулың белән акчаны бирү бик читен бит инде ул. Ә тегеләй автомат рәвештә торса, ул шунда матур гына бара. Онытсаң да, акча күчеп тора һәм ул стабиль. Язылучыларга. Калырга теләгән язылучыларга да җиңелрәк булыр, миңа да күңеллерәк булыр дип уйлыйм түбәле форматка кайтуны. Теге кеше комсыз, кеше саран булганлыктан гына бу статистика кимеде дип әйтә алмыйм. Автоматлаштырсаң, кешегә җайлаштырсаң, дөресрәктер дигән фикердә мин. Карап карарбыз. Әле чыгасы видеолар бар, ачык форматта. Аннан соң инде беренче апрельдән Ау сезоннары кереп китәр инде. Яңа ау сезоны түләүле булып. Әле тагын искә төшерү дигәннән чамалагансыздыр, күргәнсездер инде җәмәгать. Зәңгәр ут күзегезгә чалынгандыр, чигәнәвегез белән гаражда йөргәндә, Фуатовна һәм Хамзин белән сарыкларга укол кадаганда микрофоннар эшли. Аларны алуда ярдәм күрсәткән язылучыларга тагын бер кат чиксез рәхмәтләремне җиткерәм. Алар яшереп тотарга, каядыр шабашкага, съемкага йөреп, туйлар төшереп кайтырга, ниндидер тапшырулар төшереп акча эшләргә дигән әйбер түгел, менә шушында этләнәсе дип, шуңа дип алынган әйберләр инде алар. Һәм исегезгә төшереп узам, ау сезонына бик кирәкле булган экшн камерага акча җыю шулай ук дәвам итә. Ул да инде ирекле, э, өстәмә тагын аның белән дә ярдәм итәргә теләүчеләр булса, Шул ук реквизитлар буенча күчтәнәчләрегезне җибәрә аласыз. Ләкин исәп дөрес булсын өчен камера дип язып куярга да онытмагыз. Теге быстрый платежи белән җибәргән вакытта анда сообщение язып куеп була. Камера, камерага дип мәсәлән. Шуннан мин үзем аңлап, санап, исәпләп, аерым җыеп барам. Ул акчаны да

чыккан беренче соңгы видеода, соңгы ачык бушлай видеода мин аны инде отчетын бирәчәкмен. Шуның кадәр акча җыелды. Дип. Чөнки аннан соң инде акча ахырга кадәр җыелып бетсә бетмәсә, үземнән өстәп мә әҗәткә табып ма. Шулай итеп ул камераны барыбер аласы булыр. Чөнки э, минем кулдагы теге телефон белән генә дә андый ауда йөреп төшереп бетереп булмый. Бу телефон кирәк коптер белән очкан вакытта экран буларак. Ә менә хәзер мине төшереп торган камера, ягъни хәзер менә сезгә күрсәтеп алам. Бу камера теге объективының үзендә шулай ук инде теге яңгыр астында, тузанда йөрер өчен дигән әйбер түгел. Ләкин Бу кечкенә камера да ни түгел. Теге шабашкага йөрерлек ниндидер роликлар, ниндидер туйлар төшерерлек камера түгел. Болар барысы да блогер камералары дип атала. Һәм теге алачак камера да шулай ук ул шакмаклы кечкенә генә экшн камера. Профессиональ дип әйтеп булмый инде. Профессиональ операторларга бу камералар өстәмә сирәк-мирәк куллана торган уенчыклар дәрәҗәсендә генә. Гәрчә бәясе субханалла булса да. Менә мәсәлән, инде үзегез күреп торасыз. Менә мин сезгә Әле төшереп күрсәткән менә бу кечкенә генә камераны да заманында 135 меңгә алдым. Чөнки ул Sony-ның үз сегментында профессиональ булган камерасы санала. Блогерда профессия бит инде. Әлбәттә, аңа ниндидер теге нәфис фильмнар, ниндидер кәттә клиплар төшереп булмый. Аның мөмкинлекләре чикле, ләкин менә шундый лайфстайл дип әйтик инде. Влоглар өчен үтергән. Утын да жара белми бу дип карап тормагыз. Аны жарып була. Беренчедән каты сугып микрофонга тавышы кермәсен. Микрофонда зашкаливать итмәсен дип акрынрак ярырга тырышам. Икенчедән, катырак сугып, ике якка чәчелеп әнә теге камераны бәреп төшермәгәе дип шүрлим. Өченчедән, ике якка чәчелеп еракка китсә тагын барып эзләп иелеп йөрисе бар. Сәбәп шунда гына. Ә болай аны

Белә, шул су баскандыр аны, авызы көлеп тора икән, белә, су баскандыр аны. Берсәдер актаргандыр белә. Сезнең белән көлмәсәң авышасың сәүбә. Юк. Үз алдыңа көлеп йөрмәсәң. Юк инде Рәхинә тик торганда телефонда әйбер сүзгәрми. Төште дә икенче тардан.
Мин каян белим, әнә ич. Әлбә кая мин шалтырадым. Каян белим мин сине, синең бит инде көн буе Трамп белән Путин белән переговор ясап, син анда кемнең кая, әллә Путинга шалтыраткан булганнардыр, шуны змагун угун ич.